פארציילט מיר אן עובדה וואס כ'האב געהערט פון א אייניקל פון דעם בעל העובדה אליין, האט ער פארציילט, ס'איז געווען א משפחה געקומען פון אייראפע, זיך איינרעדנדיג אז נאר דעם גאלדענע אמעריקע וועט זיין געשמאק, און מ'וועט האבן ברחבות פרנסה, ער האט אנגעהויבן דעם ערשטן וואך, געטראפן איין דזשאב, יעדער ווייסט דעם המשך, געפילט נישט געוואלט אויפגעבן אויף די שמירת שבת, פארלוירן דעם דזשאב, אנגעהויבן די נעקסטע וואך, און אזוי געגאנגען ביז אפאר וואכן האט ער זיך געטראפן אז ס'איז נישטא קיין לחם לאכול, נישט צאלנדיג קיין רענט פאר זיין אפארטמענט וואס ער האט דעמאלס געהאט געדינגען, האט ער געמוזט ארויס ווערן ארויסגעווארפן. שטייענדיג אזוי אויפן גאס מיט זיין משפחה, האבנדיג אפאר קליינע קינדערלעך, האט דער לענדלארד פון דעם אפארטמענט בילדינג וואו ער האט געוואוינט רחמנות געהאט אויף אים, און ער זאגט אים, רבי איד, אויב איר ווילט דווקא בחינם, קענסט וואוינען אונטן אין דעם בוילער רום, דארטן צווישן די אלע קוילן, פארשטייט זיך קיין צווייטן דירה האט ער נישט געקענט נעמען ווייל קיין פרנסה האט ער נישט געהאט. די קינדער האָבן זיך געשלאָפֿן דאָרטן, האַרט אױפֿן מאַטראַץ און אױף דער ערד, צװישן קױלן, אין גאַנצן געװאָרן אָנגעשװאַרצט. אײן טאָג שפּילן זיך די קינדער אין דרױסן, װאַקט דורך אַן עלעגאַנטער ביזנעסמאַן. ער גיט אַ קוק, ער פֿרעגט זײ, זאָגטס מיר, װער זענט עטץ? װוּ איז ענקער טאַטע? ער קומט אַרױס אין דרױסן, זאָגט ער, װאָס זאָל איך טאָן? איך האָב נישט קײן לחם לאכול, איך האָב נישט קײן פּרנסה. וואוין איך דא אינעם בוילער רום פארשווארצטן, אזוי זעהן מיינע קינדער נעבעך אויס. ט, נעמט ער ארויס זיין טשעק בוק פון טאש, ער שרייבט גלייך אויס א ריזן גרויסן טשעק, און ער זאגט אים, דא האסטו רענט פאר די נעקסטע צוועלף חדשים, מיט אפאר פיאסטער איבריג. איד געט זיך א שטעל אפ און ער קוקט אים אן, זאגט אים, רבי איד, א מורא'דיגע אהבת חסד זעה איך אויף דיר, זאגטס מיר, זענט איר א שומר שבת? זענט איר א ערליכע איד איר היט שבת? אתם דארפסט פארשטיין, ביזנעס דא אין אמעריקע, ס'ארבעט נישט אזוי, ס'איז נישט מעגליך, ס'גייט נישט אזוי. נעמט געבט אים די טשעק זאגט ער איז איידער דא האסטו עס צוריק רבי איד אנטשולדיגט איך וואוין דא אינעם קעלער פארוואס? ווייל איך בין זיך מוסר נפש פארן שבת קודש, איך וויל נישט אויפגעבן מיין מסירות נפש, גיי איך נעמען א טשעק פון א איד און ס'איז א מחלל שבת? בשום אין אופן, א איד גייט אהיים, ער זאגט פאר זיין רעבעצן, דו הערסט וואס דא טוט זיך? איך האב געטראפן א משפחה אויף דער גאס, גארנישט, כאילו לא היה, ער האלט נישט רחמנות אויף זיינע קינדער, פשוט ער וואוינט אין א בוילער רום אונטן אין א בעיסמענט, רחמנא לצלן! נארישער מענטש, א פארהאקטע קאפ, זאגט אים דער רעבעצן. אפשר איז געקומען צייט צו טראכטן אז דער איד איז גערעכט, און אונז לעבן אין א פאלשע לעבן, אונז לעבן נישט קיין ריכטיגע לעבן, אונז האלט מען זיך אידיש און מען היט נישט קיין שבת, ווי קען גיין די צוויי זאכן צוזאמען? יענע מינוט האט ער מחליט געוועזן, ער איז צוריק געלאפן צו דעם איד און ער האט זאגט אים רבי איד איך נעם מיך אונטער מיין יום ואהלה צו זיין א שומר שבת, מיין ביזנעס העט זיין געשפארט, נאדער די טשעק. זארג זיך נישט, האסט געפועלט ביי מיר, איך און מיינע קינדער מען וועלן זיין שומרי שבת, פון דעם איז ארויסגעקומען הערליכע אידישע שטיווער אוואטע, פון דעם סיפור נעמער צוויי מורא'דיגע מעסעדזשעס, חוץ פון דעם סיום הדברים פון אין אדם שומע אין מפסיד, אבער ווי א מענטש דארף זיך מתבונן זיין ווי דער איד האט געטראכט מען קען נישט טאנצן אויף צוויי חתונות, בין איך אן ערליכער איד? דעמאלס דארף איך היטן מיינע אויגן, בין איך אן ערליכער איד אדער נישט?